ɛnɛ mo ho ayɛ fɛ dodo na na wada mo abuwe deɛ me nha mo ade bebrebe ɛnɛ yɛ nyinaa yɛnim deɛ nti a yɛwɔ fie ha na me a me ne mo kasa mede de nana afie gobi sɛ wampem no ɛna wada mo abu daseɛ buru

Wɔredi n'afenhyia da a ɛtɔ so nnum. Enti yɛn nyinaa yɛbɛhyia mu bɛma no ammo sɛ Nyame nto no nkwa mu na ɔnya 150 years ahoɔden yɛ dɛn? Ɛwɔ mu. Nana, me deɛ mɛbu sɛ wɔpɛ asɛm baako bi. Mepakyɛ wo, wɔhe mɛ wɔbaayɛ no? Madam, ɛdeɛ paa na moahu? A kyɛ sɛ, deɛ na wayɛ ama nnɛ sɛ mo ani asi agye akyerɛ sɛ moanya no so mfasoɔ? Eti wɔbaayɛ no, Ɛdeɛ paa na moahu anaa mfasoɔ bɛɛ paa na moanya wɔ me so? N'ahemmaa wɔtu yɛ fo paa, wɔkorɔkorɔ yɛn, wɔka yɛn nyinaa bom, wɔ so wɔmpɛ ba nso, wɔmpɛ hwee, wɔn deɛ yɛn nyinaa bɛkan abom ne ayɛ baako. Ɛdeɛ nana mɛda mo ase yo mɛda mo ase bebree anigyeɛ na mowɔ no yɛsua de bisa mo mepɛ sɛ meto happy birthday ma oh so happy birthday to you ah.

Awɔ yi wada wo maburu wei deɛ bɛmoa pa baba ɛfi kɛseɛ mu wada wo ma megye di nana afie ku na mpakyɛ wo so wogye di sɛ mpakyɛ megye di nana wapanyin nana abena gyɛ ɛdi baako nya no ampa ba me number two mpakyɛ ɔnɛ deɛ paa na de wobaa awia ma wo sɛ w'anim ayɛ serɛserɛ Wɔnya gyegye ne ho baabi a. Ɛnɛ deɛ yɛnyɛ baabi ara ne sɛ ɛyɛ nyinaa yɛ maame Asante Hima. Ɛnɛ Nyame ɔbɛtena ɔbɔfo n'aponnwa yi. Nyame ama no anya mfeɛ num. Nti nnɛ ɛna ɔretena ase na wada ne Nyame ase. Nti anɔpa yi yɛba asɔre. Nti na yɛn anigye sɛm kɛseɛ. Ɛnyɛ nipa nyinaa na ɛtena nkonnwa so kɔnya mfeɛ num. Nti sɛ nnɛ Nana Hima Nyame ayɛ no adom na sɛ wanya mfeɛ num a ɛnɛ nananom mmaa mpanimfoɔ ɛbɛyɛ nyinaa. Yɛde yɛn mpaebɔ, yɛn tumi, yɛn ahoɔden, yɛde abɛtaa n'akyi. Nyame nso ne nkwa mu, ɔma ne nyin nkyɛ na ɔma no ahoɔden a nkwa wom ne mmerɛ nyinaa mu. Ɔtumi de n'akwampa no akyerɛkyerɛ yɛn, yɛn yɛn mmaa mpanimfoɔ a yɛdi akyire no. Na sɛ daakye bi no yɛtu n'anammɔn a yɛnso kɔduru fie a wanyɛeɛ a, yɛaka sɛ, Nyame, woyɛ kɛseɛ. Nti yɛda Ɔhemaa ase. Na wɔn adua yɛ Nyame animonyam a ɔde ahyɛ no. Meda ase, ɔbaa panyin yi, sɛ mefrɛ wo wɔ gya woatwitwi woantuatua me na woagye me fɛ so. Na na ɔda mɛbu na nana wɔbaeɛ no. Ɛdeɛ mfasoɔ bɛɛ paa mfeɛ nnum akyi na ɛsɛ watena so akyɛ. Mfeɛ nnum akyi deɛ paa na monya anaa mfasoɔ bɛɛ paa na moanya wɔn so mo ahemafo yi. Mfasoɔ a ɛnya wɔn so bi ne sɛ sɛ mehwɛ nnɛ dwumadie yi a ne mfeɛ nnum afididɛeɛ a Nka yɛn ɛman mpaninfoɔ yi koto sɛ nka bi ahyehyɛ yɛn ho nka nneɛma bi de bɛpia ha yi ɛso yɛ maame mi ehu sɛ obiara mfira soro fufuo yɛmmɔ duku fufuo ɛti sɛ maame ti sɛ nana de saa dwa asɛm mu atu dwa no na mahu sɛ biribi papa bi ɛwɔ ne mu ɛti dɛ mehu sɛ ɔwɔ ahobraseɛ nsɛmɛ na ahobraseɛ no ɛna yɛyɛ nsrɛ bie ebi sɛ sɛ mehwɛ nna dwumadie yi a

Ɛnnɛ Konadu a ɔtɔ so mmiɛnsa. Ɛna yɛda Nyame ase sɛ yɛde no sii abɛnnwa so yi. Ɛnnɛ Nyame ahyerɛ no wɔn yɛma na nya fie mi. Tena ne nyinaa akɔwie sɛ yɛntumi nwie Nyame ase da. Tena ɛsɛ yɛma Nyame ho sɛ deɛ wɔde aduru biara yɛda no ase. Ɛno a na deɛ bɛduru ha no. Nana meda ase o. Nana waka ne sie yi a me nso bi ato m'asom yi a mahu sɛ nnɛ ɛyɛ n'akoma koradu yi adobɔtɔ so mmiɛnsa ne mfie num yi na kyɛ sɛ ɛyɛ me ne yɛn nyinaa ani agye asanteman ɛne yɛn nyinaa yɛbɔ se nana wada mɛburu we deɛ sɛ me nsɛ wo ho a mɛbu sa wo kakra sɛ nana wɔbaa yɛn mfie num ni ɛdeɛ fa so bɛɛ paa na wonya wɔ no so asɛm no deɛ yɛsom deɛ a ɛnyɛ da koro so ɛna ɛnyɛ da ko nneɛma mmerɛ no nyinaa no deɛ wonya nti te sɛ deɛ ɔyɛ baatan santima nyinaa yɛ maame a yɛnufoɔ no nti ɔno yɛ baapani nti n'ahoɔden ne nhyira ne bammɔ ne hwɛ so pa ne baataayɔ ɛna ma nananom nyinaa ɛnom ɛmɛ nti ɛnyɛ da koro sɛ ndɛ yɛde dii ndɛ ne yɛnni di kyerɛ Enti saa na Asanteman Ahemaa te. Te.
Nana, mɛda wo ase. Ɛfiri sɛ mate sɛ yɛ sɛ ɔbaeɛ no, kyɛ sɛ mo tiri mu yɛ mo dɛ. Seesei mo kɔn deda ho. Ɛsiane sɛ mo ama adeɛ nyinaa, yɛ nyinaa yɛ panin, yɛ maame, yɛ nana, yɛ adeɛ nyinaa, Nana Ama Kura Aduru Yiadom a ɔtɔ so mmiɛnsa, waba nti, ɛnnɛ yɛ nyinaa yɛ nɔma na yɛ kɔn deda ho. Nana, mɛda wo ase bebree sɛ mefrɛɛ wo no, agya woantwetwe wo nan ase na woanyi me totwene na woagye m'atom. Nana, mɛda wo ase. Deɛ nti a obiara ani agye ne sɛ, sɛ ɔmaame te ase a, Saa. Na sɛ aboa bi ntumi nkyew. Dabi da. Aha, ne nti na ama obiara kɔn da ho. Bɔ biara.
Dase eburu, ɔhene ba, dase eburu. Eh, me tuatua ma so wo hu me wɔ ha. Eh, nyɛ bɔne kwan so. Adwumadie yi a ɛkɔ so wɔ fikɛseɛ mu, ɛno nti na yɛn nyinaa yɛtwa ahyia. Na na wada mɛbu, megye di na na afie kɔ bi sɛ wampem brakatu. Na na wada mɛbu no mpakyɛ wo so wodi de sɛ. Nana ya.

Mpakyɛw yɛfrɛ me Nana Sewaa Boahyeɛ the second Agudeɛ. Meyɛ Kɔdeɛ Aderebehi Hene.
Na mmoako aba. Maame, ɔwoo me nso, yɛn nyinaa pɛ ni. Ɔda wo mɛbu nso mɛbusa wo, kura ofiri so baa ɛne din. Mefiri Agona, Sante Agona, Agona Hemaa, me ba no ho.
Ana wei deɛ mada wo mɛbu. Mema mo nyinaa kɔ aba. ɛbɛ efie ha na yɛn nyinaa mahu sɛ meba yɛ ha yɛ pagyapagya yɛn ani agye bebree na wedeɛ me ha bebrebe mɛbusa mo deɛ nti a ɛde mo ba ha deɛ pɔte pɛɛ nti ɛna ɛde mo ayɛ fufuo obiara yɛ fɛfɛɛfɛ asɛ yɛfiri baako ba na tiɛ nna no bɛsɛ mehu deɛ nti a mo ho ayɛ fɛfɛɛfɛ saa
ah, yɛda ase Atiefoɔ nyinaa ntie yɛn, deɛ woreka no yɛ nokorɛ, yɛn ho ayɛ fɛ, yɛn ani agye, ɛfiri sɛ yɛn nana hemaa, Nana Kwaadu, wɔdii Nana Kwaadu yi adom, wɔdii adeɛ mfie du mu, a ɛkyerɛ sɛ adeɛ a Nyankopɔn ayɛ ama yɛn no ɛboro yɛn nte aseɛ so, ɛboro so bebree nti yɛn ani agye paa. Mpae kɛseɛ ɛne yɛɛbɔ ama no ɛnɛ yɛayɛ asɔre yɛnim sɛ Nyame atie yɛn mpaebɔ a kyerɛ sɛ sɛ Nyame boa a mfie no mu sɛsɛɛ deɛ menim deɛ yɛbɛyɛ koraa enti anigyeɛ no deɛ nti a yɛwɔ ha paa no yɛ nana mfie num nti ne yɛwɔ ha yɛne agye papapapa ɛne neɛ meda mo ase ma makɔ aba bebree mfie ha ɛsiane sɛ mebaeɛ no Me nso m'ani agye bi kyerɛ sɛ asa ha yɛ bitibitibitibiti obiara hyɛ fufuo hyerɛnyi na kyerɛ sɛ mahu sɛ nnipa bi wɔ fie ha na na wedeɛ me nsɛm mu bɛ bebree no mɛbusa mo sɛ nana kwadu yi adom ɔtɔ so mmiɛnsa wɔbaayɛ no bɛdi akonnwa no sɛ fie num ni na deɛ mfasodeɛ paa na moanya afiri no ho Madam n'akwadu yɛ dɔ, obedi adeɛ no, yɛanya mfasoɔ bebree afiri so. Ɛnkanka koraa ne mfeɛ num yi, nneɛma bebree asesa ma nananom. Sane sɛ n'akwadu yɛ dɔ mu mfeɛ num no ayɛ soronko ama nananom nyinaa. Esiane sɛ ɛnnɛ nananom yafade a yɛfaeɛ no yɛkora yɛn ho bi da, ɛna wɔbɛdii mfeɛ num yi, mmɔfra, mpanini, nneɛma bebree na yɛayɛ bragorɔ koraa no, wɔahyehyɛ nneɛma bebree foforɔ wɔ Asanteman mu. Enti Nana Kwadu bɛdi adeɛ mfeɛ num ni no, ɛnyɛ yɛn Asantefoɔ nkoa na yɛnya ne so mfasoɔ. Ewiase nyinaa nya ne so mfasoɔ ama Ghana man nyinaa nya ne so mfasoɔ. ama bi aka sikadwa. Ɛnnɛ, nneɛma a yehu no kyerɛ sɛ mfasoɔ bebree aba ne so ama yɛ paa. Eti n'akwan adu deɛ, ne ho aba mfasoɔ ama Asanteman ne wiase nyinaa. Yɛda ase. Ah, mfasoɔ deɛ yɛnya nneɛma bebree nyame nko a waka ɛmaa nyinaa bom ama wapagya yɛn Seesei wama kyerɛ sɛ yɛn Asantefoɔ maa no anaasɛ mmaa nyinaa koraa wɔnyɛ nyinaa oh, waka yɛ nyinaa bogu ama ɛnɛ yɛayɛ baako ah. yɛnam baabi a ɛnam nana kwaadu nti na kyerɛ sɛ yɛtiri mu yi yɛ de ah. enti nana kwaadu deɛ adeɛ a wayɛ no Wama mmaa nyinaa yɛn ani agye. Seesei yɛnam hɔ a yɛwɔ tumi. Yɛn mu ayɛ du. Yɛn mu, yɛn mu ayɛ du paa.
Nana wada a mɛbu wo so wobɛka wo deɛ ama no hmm, bio. O oh, yɛde yɛnya mfasoɔ bebree. Nana ama mmarima no ntwi mfaeɛ so. Ɔma yɛn mu ayɛ du. Wama yɛn anim aba nyini. Hwɛ deɛ ɛrekɔ so yi. Ebi nsii da. Ɛfɛ. So ɔho. Ti yɛ yɛ hwɛ n'anamɔn so. Ti nana deɛ wayɛ bebree ama yɛn.
Ɛɛ madaroma. Deɛ obiara ka biara kyerɛ sɛ maame bɛɛ wɔyɛ baatan kɛseɛ a ne nofo. Kyɛ sɛ wo oh de obi enum bi na sese no five years yi nyinaa mfie enum yi akyi no ɛdeɛ paa na mohwehwɛ sɛ nana ama kwadu yɛ na ɔtɔ so mmiɛnsa ɔbɛyɛ asa aka mo ho deɛ na mohwehwɛ paa mfie enum yɛpɛ sɛ ɔtoa ne nnwuma pa a wɔyɛ so nnwuma pa a wɔreyɛ so sɛ wɔama Asante Asanteman anim aba nyamsɛm mu. Mmaa nyinaa yɛhwɛ no nti wɔntoa ne nnwuma pa no so, wɔmpagya mu, wɔmpagya mu. Ɛno ara na yɛn nso yɛde mpae pa taa n'akyi sɛ ɔsoro hene, ɔma no nyini nyini nyini nyini.